gan bod fi digwydd. Felly, dyma ni. Ie, yeah, Stefan uh, Jones ydw i. Um, uh, ie, yeah, dwi ar secondiad ar hyn o bryd o fewn uh, swyddfa Comisiynydd y Gymraeg um, fel cyfarwyddwr strategol. Um, a fi sy'n sy gyfrifol ar hyn o bryd am uh, waith rheoleiddio uh, o fewn swyddfa'r comisiynydd. Uh, fy rôl arferol i, uh, fel, fel mae nifer ohonoch chi'n gwybod, uh, yw uh, uwch swyddog rheoleiddio, uh, a er bod fi wedi bod yn gyfrifol uh, am y tîm oedd yn, oedd yn goruchwilio uh, cydymffurfiaeth y cynghorau a'r parciau, a rôl fy nghydweithiwr Rhodri Roberts yw honno bellach, a dwi'n gweithio fwy gyda Llywodraeth Ganol a Chyrff Cyfiawnder bellach. Ond ta waeth am hynny, um, i ni yma heddi, uh, yn, yn sgil y ffaith fod safonau penodol yn ymwneud â â hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg wedi'i gosod ar gynghorau sir a a pharciau cenedlaethol. Mae'r sesiwn hon yn yn amserol iawn dwi'n credu gan bo ni yn gynharach wythnos hon wedi clywed a a darllen am raglen waith newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymraeg uh, 2050. Um, nod Cymraeg 2050 wrth gwrs yw uh, uh, cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg yn ogystal â, a dyblu'r defnydd dyddiol o'r Gymraeg erbyn y flwyddyn honno. Felly, gyda golwg ar y pwnc uh, dan sylw heddi, mae yna bethau yn y rhaglen uh, sydd yn uniongyrchol berthnasol uh, ag amcanion a nodau uh, y, y safonau hybu ei hunain. Uh, just am felly enghraifft, mae'r ma, Llywodraeth, fel i chi, yn gwybod am, am ddatblygu rhaglen i gefnogi defnydd o'r Gymraeg gan blant a phobl ifanc uh, a, a chanolbwyntio ar bontio rhwng rhwng addysg, y gymuned, y teulu a'r gweithle, yn ogystal hefyd â ac edrych yn yn fanwl ar fanteision defnyddio'r Gymraeg yn yn y gweithle. Felly mae'r rhaglen yn datgan bod rhaid cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl i ddefnyddio i, i Cymraeg, eu sgiliau Cymraeg, a bod rhaid gosod cyd-destunau sy'n sy golygu bod pobl yn gallu defnyddio hi gyda'i gilydd, um, naill ai o fewn cymunedau deiaryddol neu, neu rithiol fel hyn, uh, o fewn gweithleoedd neu, neu fannau cymdeithasol. O ran y sesiwn hon, um, cynrychiolwyr o gynghorau sir a, a pharciau cenedlaethol uh, sydd gyda ni uh, fwy na dim, uh, ond dwi'n ymwybodol hefyd uh, fod ambell un yma uh, o gefndir mwy ystadegol, uh, mwy uh, cefndir data ac yn y blaen, uh, a rhai hefyd yn cynrychioli uh, cyrff partneriaid. Ond beth am y safonau sydd dan sylw heddi? A dwi jyst eisiau gweud gair am, am rhain gan, gan yn bod ni'n recordio a, a gan y, y bydd y sesiwn hon yn gyhoeddus uh, maes o law. Y safonau hybu. Beth yw'r cyswllt rhwng yr hyn sy'n digwydd ar lawr gwlad a'r hyn sy'n digwydd yn genedlaethol? Wel, Ry'n ni'n gwybod taw ystyr safon hybu yw saf, safon um, y bwriedir iddi hi hybu neu hwyluso defnyddio'r Gymraeg yn ehangach. Felly o ran y, uh, y gyntaf uh, yn gyflym, Ry'n ni'n gwybod bod rhaid i bob cyngor sir a pharc cenedlaethol baratoi strategaeth uh, ar gyfer cyfnod o bum mlynedd sy'n esbonio sut maen nhw'n bwriadu hybu y Gymraeg a a'i hwyluso hi yn ehangach yn ei hardaloedd, a bod rhaid i'r i'r strategaeth gynnwys targed ar gyfer cynyddu neu gynnal nifer y siaradwyr Cymraeg yn yr ardal erbyn diwedd y cyfnod o bum mlynedd. Mae'r ail wedyn, sef safon 146, yn ei gwneud hi'n ofynnol i gynghorau a'r parciau gynnal a chyhoeddi asesiad o weithrediad a chyrhaeddiad i strategaethau hybu ar ôl y cyfnod o o bum mlynedd. Mae'n rhaid yr asesiad hwnnw wedyn gynnwys gwybodaeth benodol, felly nifer ac oedrannau y siaradwyr Cymraeg yn eu hardaloedd, a rhestr o'r gweithgareddau sydd wedi trefnu neu wedi eu hariannu gan y sefydliadau yn ystod y pum mlynedd flaenorol i hybu defnyddio'r Gymraeg. Felly, yn gyffredinol, beth yw'r bwriad? Wel, y bwriad yw sicrhau bod trefniadau monitro a, a dulliau mesur cyrhaeddiad priodol a phwrpasol yn bodoli i, i asesu effeithiolrwydd y, y strategaethau. Yn gryno iawn, fel ychydig o gyd-destun, chi'n gwybod, mae'n siŵr, bod y Mesur yn dweud y caiff y Comisiynydd wneud unrhyw beth yn ei farn e sy'n briodol i hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg. Un ffordd amlwg o wneud hynny yw darparu cyngor i sefydliad. Felly, mae'r dogfennau cyngor uh, i ni'n cyhoeddi uh, yn cynnig syniadau uh, ymarferol ynglyn â sut i fynd ati i gydymffurfio gyda safonau penodol a, a thrwy'r cydymffurfio hwnnw wedyn hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg. Felly, mae'n bwysig nodi uh, e, at y cofnod fel petai nad yw'r dogfennau cyngor hyn yn godau ymarfer safonau, uh, felly dyw i ddim yn ofynnol uh, cyfeirio at y dogfennau cyngor yma wrth ystyried dehongliad safonau. Ond o ran y ddogfen ei hun, um, i chi wedi gweld a i ni wedi rhannu dros, dros y misoedd diwetha, Fe wnaethon ni benderfynu comisiynu darparwr allanol, uh, sef Cwmni Iaith yn yr achos hwn, uh, i roi dogfen at ei gilydd yn dilyn ceisiadau uh, gan gynghorau a pharciau fel ei gilydd uh, am arweiniad ynglyn â sut i fynd ati uh, i gynnal yr asesiad sy'n ofynnol dan y safonau hybu, a wedyn uh, pa, sut i fynd ati i baratoi strategaeth newydd Felly, er taw mater i'r sefydliadau eu hunain, wrth gwrs, yw sut i fesur cynnydd yn erbyn eu targedau, mae'r ddogfen gyngor yn darparu arweiniad ar yr agweddau sydd yn y sgrin, sydd ar y sgrin fan hyn. gwybodaeth gyfredol am methodolegau a ffynonellau data i'w defnyddio er mwyn asesu i ba raddau y mae sefydliad wedi dilyn ei strategaeth hybu a wedi cyrraedd y targed, a wedyn cynigion ynglŷn â'r dulliau gorau i fonitro cynnydd cyn mynd ati i gyhoeddi fersiwn diwygiedig o'r strategaeth pum mlynedd. Byddai'n byddai sôn mwy uh, am, am gynnwys y ddogfen i hun uh, yn y man, ond dwi'n credu uh, taw, dyna, dyna ddigon uh, gen i am y tro. Um, Mae'n bleser gen i nawr felly uh, wahodd myfanwy uh, Jones uh, sydd yn swyddog polisi uh, gyda, gyda Chyngor Sir Gar i ymuno gyda ni uh, i, i siarad am, am brofiad y sefydliad hwnnw o weithredu strategaeth hybu uh, dros y pum mlynedd diwetha, mynd ati wedyn i fesur effaith y strategaeth a, a wedyn dechrau'r gwaith o gynllunio ar gyfer strategaeth newydd. Felly croeso myfanwy a byddai'n rhannu'r cyflwyniad yn y man.
Diolch. Um, diolch yn fawr i'r Comisiynydd am y cyfle i ddod ma heddi i drafod ac i rannu'n profiadau ni yng Nghyngor Sir Gar gyda chi. Um, y bwriad yw i fynd â chi trwy'r broses o'r cychwyn a dweud gwir, sydd wnaethon ni fynd ati i lunio'r strategaeth, i weithredu'r strategaeth, a sut i ni wedi mynd ati i gychwyn uh, canfod ffyrdd o fesur i effaith e. Um, Dwi byddai'n hapus i, i rannu'r profiadau da a'r gwael gyda chi, yn y gobeith y bydd e'n gymorth i ni gyd i um, ffeindio ffordd pwrpasol ymlaen. Um, I ni'n falch iawn o'r ffordd i ni wedi mynd ati i lunio a gweithredu'r strategaeth. Um, ac um, fel dwi'n dweud, mae'n ambell i um, weithgaredd neu um, rhai llwyddiannus sydd wedi bod ar hyd y daith a byddai'n rhannu rheina gyda chi hefyd. Um, ar y sleid nesaf, um, dwi am i chi weld beth oedd cefndir yn sefyllfa ni yn Sir Gar pan eithon, gethon ni'r safon oedd yn golygu bod angen i ni lunio strategaeth hybu. Um, I ddechrau, um, o'n i mewn sefyllfa ffodus iawn, gan bod gyda ni um, ddadansoddiad manwl o sefyllfa'r iaith yn Sir Gar, wnaethon ni gomisiynu, sef y Gymraeg yn Sir Gar. Um, Lluniwyd yr adroddiad hyn uh, gan Dylan Phillips o ganlyniad i'r canlyniadau siomedig yr um, yr uh, cy uh, cyfrifiad, oedd yn golygu mai ni oedd y sir oedd wedi gostwng fwyaf mewn y canran o siaradwyr Cymraeg dros Gymru. Um, oedd yr adroddiad yn fanwl ac yn um, sail ystadegol gwych i ni, um, oedd yn gallu dadansoddi um, beth oedd yr prif heriau yn amlwg um, symudiadau poblogaeth mewn lifiad um, trosglwydd, diffyg trosglwydd o iaith ac yn y blaen, ac oedd e'n gallu mynd i fanylder ynglyn â'r ardaloedd y wardiau ac yn y blaen oedd yn, oedd yn uh, peri mwyaf o ofid. Um, so oedd hwnna'n rhoi sail gwych i ni, um, ac yn dilyn hynna, sefydlwyd grŵp gorff, gorchwyl a gorffen trawsbleidiol um, o fewn y cyngor i edrych ar yr adroddiad ag um, cynnal ymchwil pellach a dod lan gyda 72 o argymhellion ar y ffordd ymlaen. Felly fel ych chi'n gweld, mewn ffordd oedd gyda ni'n strategaeth hybu ni'n barod um, cyn i'r um, safon yma ddod i rym. Yym, peth arall oedd gyda ni hefyd oedd yn fanteisiol dros ben oedd y fforwm strategol sirol, ac ar y fforwm hwn oedd y cyrff oedd yn hyrwyddo'r Gymraeg um, a aelod portffolio'r Gymraeg yn y cyngor. Um, ar ben hynny oedd gyda ni y cyrff pwyso um, Gymdeithas yr Iaith, Dyfodol ac yn y blaen yn aelodau ar y fforwm, a mae hyn wedi bod yn um, fanteisiol dros ben i ni fel sir. i gael y persbectif um, oddi wrthyn nhw hefyd. A mae'r berthynas yna wedi adeiladu dros y cyfnod diwetha, dros gyfnod y strategaeth, yn byddai'n sôn mwy am hynna. Um, iawn. So dyna beth oedd y sefyllfa pan ddethon ni ati, um, pan ddechreuais i gyda'r cyngor um, a mynd ati i lunio'r strategaeth yn y cychwyn. Um, ac yn y fforwm wnaethon ni wneud hyn. So, o'r man cyntaf um, at y fforwm wnaethon ni i lunio'r strategaeth a cytuno i ddechrau ar weledigaeth a chyfeiriad unedig. Nawr, um, oedd hwn yn, yn broses uh, defnyddiol a diddorol i ni ac oedd y cyrff o amgylch y bwrdd yn awyddus iawn i um, beidio ffocysu ar yr hyn oedd y safon yn gofyn o safbwynt rhestru o weithgareddau i hyrwyddo'r Gymraeg a um, tharged o ran canran siaradwyr Cymraeg. O'n nhw'n teimlo bod bydde gwneud hynna'n Sir Gar yn trin yr iaith yn ymylol, um, oedd gormod o weithgarwch uh, cymunedol i hyrwyddo'r Gymraeg a gweithgarwch naturiol Cymraeg yn y sir i fod yn um, darparu mewn unrhyw fath o restr. Um, ac beth wnaethon ni benderfynu ar y pen draw, mae ein gweledigaeth ni a nod ni oedd i adfer y Gymraeg yn brif iaith y sir. So nhw ddim am drin yr iaith yn ymylol, ond nhw eisiau bod yn fwy uchelgeisiol um, a roi nod um, i, i, sy'n adlewyrchu cryfder yr iaith yn y sir a gweud y gwir. Um, oedd, oedd gosod y nod hyn ar y cyd, wrth gwrs, yn fodd arbennig o um, sicrhau ymrwymiad a pherchnogaeth pawb oedd amgylch y bwrdd o'r strategaeth. Um, a wedyn oedd e'n bwysig iawn yn bod ni'n ymgorffori yr um, argymellion ddath o'r adroddiad blaenorol mewn i'r strategaeth er mwyn iddo fe beidio bod yn colli yn tynnu i ffwrdd oddi wrth y gwaith oedd wedi cael ei wneud yn barod mewn ffordd. Um, Ethon ni ati i gytuno ar amcanion um, a blaenoriaethau a roedd y canion, amcanion yn llai um, uh, controversial mewn ffordd, um, ond nhw'n rhaid tebyg iawn i'r hyn ni'n gweld mewn cynllunio ieithyddol yn gyffredinol ynglyn â caffael sgiliau, um, magu hyder a defnydd bobl, um, codi statws y Gymraeg, um, effeithio'n gadarnhaol ar symudiadau poblogaeth, ac yn olaf um, canolbwyntio ar ardaloedd dearyddol penodol. Dyna oedd yr amcanion, um, a wnaethon ni osod y blaenoriaethau cychwynnol yma, oedd mewn ffordd yn ceisio um, llenwi bylchau oedd bobl yn teimlo oedd ar oedd yn y maes cynllunio ieithyddol ar y pryd i ni. Uh, Ithon ni ati i wneud gwaith mapio i geisio gweld a oedd yr adnoddau presennol oedd yn cael ei roi mewn i'r Gymraeg yn bwrw'r amcanion o'n ni wedi adnabod yn y strategaeth. Uh, dyma un o'r uh, gweithgareddau byddwn ni'n gweud oedd lleia um, llwyddiannus mewn ffordd, achos bod e'n aniodd iawn i fapio y fath beth, hunan asesiad, mae'n gorfod bod. Um, Ond nath e gadarnhau ambell i beth i ni fel nad oedd y cyrff oedd yn gweithredu dros y Gymraeg ar hyn o bryd ond yn crafu'r wyneb ar ddylanwadu ar symudiadau poblogaeth a bod hynna'n mynd i orfod bod yn flaenoriaeth i ni fel fforwm. Um, cadarnhau pethau o'n i'n gwybod yn barod falle oedd y prif uh, ddefnydd y, y gweithgaredd mapio, a falle byddwn ni ddim yn argymell bobl i um, ddefnyddio gormod o adnoddau na gymdrech i fynd lawr y trywydd hyn. Um, Nethon ni hefyd wneud ymdrech i gael fframwaith mesur effaith ar gyfer y strategaeth. Ac eto, a dwi'n mynd i swnio'n negyddol nawr, ond um, byddwch chi'n gwerthfawrogi'r gonestrwydd, Falle o'n i ddim ar y pryd yn barod am y fath hyn o ddogfen. Um, oedd y ddogfen wedi cael ei lunio yn hynod o fanwl gyda llawer iawn o wybodaeth, gyda dangosyddion, gyda mesuryddion, is-fesuryddion, targedau, gweithgareddau, a dweud y gwir, oedd e ddim yn ymarferol i ni weithredu ar y pryd. Um, so, o roi hwnna yn weithgaredd cychwynnol defnyddiol ar y silff am y tro, eithon ni ati wedyn i weithredu ar y blaenoriaethau'r amcanion, y blaenoriaethau'r strategaeth. Um, un o'r pethau wnaethon ni, a fi'n credu bod yn holl bwysig, gweithredu ar unwaith ar ôl llunio strategaeth, achos does dim byd gwaith i bobl mewn fforwm na meddwl bod strategaeth yn ddim byd o'n geiriau. Ac oedd dangos ymrwymiad i weithredu ac i weithredu fel partneriaeth o'r cychwyn cyntaf. Um, er oedd yn waith caled ac yn, yn fwrn i'r cyngor sir i, i, um, i gydlynu'r holl beth ac i weithredu ac i arwain yr holl beth, oedd, e, oedd gweithio'n ymarferol fel wnaethon ni fanna yn bwysig iawn. Y, y gweithgaredd cyntaf wnaethon ni oedd llunio'r um, dogfen uh, bod yn ddwyieithog yn Sir Gar oedd yn ymdrech i um, ledeini gwybodaeth ynglyn â um, siwt i ddod yn ddwyieithog ac i, um, i mythfystio mewn ffordd um, syniadau oedd o amgylch bod modd dod yn ddwyieithog drwy astudio Cymraeg ail iaith mewn ysgol Saesneg. Dyna oedd bwriad y, ddog, bwriad y ddogfen ac oedd e'n ddogfen oedd yn yn um, rhoi gwybodaeth cyffredinol sylfaenol ond defnyddiol ar gyfer trigolion Sir Gar a'r siwrt i ddod yn ddwyieithog. Um, o Rhondda Cynon Taf, data syniad gwreiddiol gyda llaw. Um, yn dilyn yr cychwyn cadarn yna, um, eithon ni ati i lunio cynllun gweithredu A be wnaethon ni wedyn oedd adnabod meysydd gwaith oedd yn ffitio o dan yr amcanion. Felly, er enghraifft, bydden ni'n edrych ar ddefnydd a hyder ac yn bwrw ati i edrych ar sut o'n ni'n um, cynnyddu defnydd bobl ifanc o'r Gymraeg. Um, bydde pobl ifanc wedyn yn faes um, o'n i wedi adnabod, a bydden ni'n amserlennu cyfarfodydd chwarterol y fforwm i graffu ar y meysydd penodol mae bob tro. So oedd gyda ni amserlen o Fawrth 2018 ymlaen lle oedd 'na faes gwahanol yn cael ei drafod bob tro. A dechreuodd y gwaith yma yn yn hynod o yy oedd y ffocws yn glir iawn ar gyfraniad y cyngor sir. Yym felly wrth edrych ar bobl ifanc bydden ni'n gwahodd yym pennaeth yym yr adran hamdden i siarad gyda'r fforwm i egluro'r hyn o'n nhw'n wneud ar hyn o bryd ac yr hyn gallen nhw fod yn wneud yn, yn fwy ac yn well i hyrwyddo'r Gymraeg. E, beth o'n i'n wneud yn fewnol wedyn oedd, oedd yr uned bolisi mynd ati i gwrdd gyda'r pennaeth yr adran, e, egluro iddyn nhw a, a, a trafod gyda nhw y ffordd oedd eu gwaith nhw'n effeithio ar y Gymraeg a wedyn um, cynorthwyo nhw i lunio amcanion um, bydden nhw'n cyflwyno i'r fforwm wedyn a bydden ni'n derbyn um, cwestiynau o flaen llaw ac yn dilyn y cyflwyniad yn y fforwm a'r drafodaeth oedd yn ei ddilyn. Bydden ni wedyn yn fewnol yn mynd nôl at yr adran yn, yn, gyda nhw yn diweddaru'r golofn yn y cynllun gweithredu oedd yn sôn am gynnydd ac wedyn yn gosod y, cyn, y camau gweithredu newydd. Fi'n credu bod hwn yn arfer arbennig o dda achos oedd e'n sicrhau bod y cynllun gweithredu bob amser yn gyfredol ac yn berthnasol. Um, oedd e'n ddogfen, oedd e'n newid trwy'r amser, ac fi'n meddwl mi fydd e'n allweddol i ni wrth i ni asesu effaith y strategaeth yn gyffredinol, achos bydd gyda ni'r adrodd um, yn y colofn cynnydd bob tro i allu um, tynnu ohono fe wybodaeth ar gyfer asesu effaith. Um, beth y gwyddodd gydag amser wedyn oedd oedd cyfarfodydd wedi dod i deimlo ychydig braidd fel cyfarfodydd i graffu ar weithgaredd y cyngor sir. Oedd y cydbwysedd wedi mynd ychydig bach yn rhy um, un ochrog, ac um, wnaethon ni ymateb i hyn mewn uh, sawl ffordd. I ddechrau, um, wnaethon ni wahodd neu ail wahodd neu ail sefydlu'r gwahoddiad i'r cyrff cyhoeddus eraill oedd yn gweithredu yn y sir fel yr awdurdod iechyd y Comisiynydd Heddlu, yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân. Um, oedd hwn yn fodd i, um, i ehangu'r drafodaeth mewn ffordd i feisydd um, gwasanaethau eraill. Um, peth arall wnaethon ni, a un o'r pethau gorau fi'n credu wnaethon ni i wella'r sefyllfa oedd cael cadeirydd annibynnol. Um, o'n i'n lwcus iawn i gael Mary Hughes i ddod i gadeirio ac mae cael cadeirydd annibynnol fel yna wedi gallu ailosod y cydbwysedd yn llawer mwy effeithiol. Um, mae hwnna wedi um, llwyddo i, yeah, i, i roi ffocws a chyfeiriad gwell i'r cyfarfodydd i hunain. Um, a'r trydydd peth wnaethon ni oedd yn eitha amlwg mewn ffordd, ond o'n i wedi cyrraedd sefyllfa lle o'n i'n barod i wneud hyn, sef gwahodd mwy o, o gyflwyniadau oddi wrth um, cyrff eraill. ni wedi cael y Coleg Cymraeg mewn ar um, uh, mentor a busnes ac yn y blaen. Ac mae hyn yn llwyddo yn y ffaith i fod e'n galluogi aelodau'r fforwm ni i edrych allan ar bartneriaid lle gallwn ni ddatblygu pethau ymhellach gyda nhw. Wrth gwrs, dyw rhywun ddim mewn sefyllfa i wneud hynna reit yn y dechrau achos maen nhw fel petai nhw'n cynllunio i gwaith i hunain yn fwy na dim. Ond wrth i ni ddatblygu ag eiddfedu fel fforwm a fel strategaeth, i ni wedi gallu edrych allan yn fwy i gyrff eraill a trio tynnu nhw i mewn. Y delfrydol, wrth gwrs, bydde tynnu busnesau breifat mewn yn y diwedd. A, a dyw hwnna ddim o bell ffordd yn amhosib i wneud yn fy marn i. Um, amserlen y cyfarfodydd wedyn bob chwarter, diweddaru'r cynllun gweithredu bob chwarter, fel, fel allwch chi ddim eich chmygu, mae'n dipyn o waith um, gweinyddol mewnol, ond mae fe werth i wneud. Um, a wedyn uh, mae gyda ni wrth gwrs y sail na ar gyfer tynnu gwybodaeth allan o gyfer mesur effaith yn y pen draw. Aethon ni ati wedyn unwaith eto i geisio canfod fframwaith mesur trafferth ac yn llawer mwy llwyddiannus y tro hwn. Um, oedd yr, mae'r fframwaith i ni wedi cael erbyn hyn wedi, wedi comisiynu, um, mae'n llawer mwy uh, uh, ymarferol bosib i weithredu. Um, mae llawer mwy o ffocws. Mae'n um, canolbwyntio falle ar ddangosyddion yn hytrach na thargedau penodol. Mae'n codi um, gofidion ynglyn â data ynglyn â'r Gymraeg yn gyffredinol, achos mae yna nifer o bethau o'n i moyn mesur sydd ddim yn bosib i mesur, fel um, er enghraifft uh, cyfrwng iaith gofal plant mewn meithrinfeydd preifat. Does dim ond modd i ni wybod beth yw beth i... beth mae'r feithrinfanna'n galw'i hunan, Cymraeg yym c- Saesneg neu dwyieithog. Does dim modd i ni fesur beth yw'r cyfrwng mae'r mae'r plentyn yn derbyn, a felly 'dyn ni ddim yn gwybod wedyn, ydyn ni'n colli nhw yym ar hyd y daith i addysg Saesneg neu Gymraeg. So ma' 'na ma' 'na elfennau yn y data sydd dal yn amherffeth. Ac um, fy ngobaith i yw wrth i ni gyd dechrau mesur yn fwy manwl, bydd modd i'r data wella yn genedlaethol, ar lefel genedlaethol. Um, ni wedi mynd ymhellach a gwneud gwaith mireinio ar yr um, dangosyddion. Er enghraifft, o'n i eisiau gallu mesur yn feintiol effaith gwaith y mentre ar urdd, ac i ni wedi dod lan dy fformiwla gyda nhw i fesur nifer yr oriau o weithgarwch um, uh, ar gyfer gweld faint o oriau o Gymraeg maen nhw'n darparu i bobl ifanc mewn sefyllfaoedd amrywiol. Um, mae hwnna'n un eitha difyr. Um, a byddwn ni'n defnyddio'r fframwaith yma nawr. Wrth i ni fesur effaith y strategaeth hyn, wrth geisio um, canfod data uh, ailenwi fe, ond wrth gwrs, dyw e ddim mor ddefnyddiol ar hyn o bryd i fesur effaith y strategaeth, ond yn hytrach i ganfod gwylodlun a fydd yn ddelfrydol ar gyfer mesur y strategaeth nesaf. Um, fi'n credu oedd e'n holl bwysig i ni mewn ffordd i weithredu'r strategaeth am bum mlynedd cyn bod ni'n dechrau um, cyn bod ni'n ddigon eiddfed yn, yn cynllunio iaith i allu gweld beth oedd yn mynd i fod yn rili really ddefnyddiol i fesur. Um, ar y sleid nesaf wedyn, um, byddai'n mynd â chi mlaen at um, y cyfarfod diweddaraf gyda ni gyda'r fforwm oedd yn ein ymdrech cyntaf i fel fforwm i ddechrau asesu effaith yr strategaeth a fu a dechrau edrych ar flaenoriaethau a chynllunio strategaeth newydd. Um, wnaethon ni gynnal y cyfarfod ar fformat um, gweithdi um, ac oedd e'n hynod o llwyddiannus yn dair awr o hyd ac yn gofyn y cwestiynau sydd ar y sleid yna. oedd e'n ymdrech i um, gael yr unigolion, yr, yr cyrffo amgylch y bwrdd i feddwl beth, beth oedd y cyfraniad pennaf nhw at y strategaeth. Mae e'n broses trwy'r amser o geisio sicrhau perchnogaeth pawb o'r peth, um, ceisio sicrhau ymrwymiad pawb, um, a felly dyna oedd yr ymdrech fyna. Um, ac a dweud y gwir oedd y cyfarfod yma i ni yn yn fesur o lwyddiant y ffordd o'n i wedi bod yn gweithredu'r fforwm achos oedd e'n gyfarfod cadarnhaol gyda nifer fawr o sylwadau defnyddiol ac oedd e'n dangos i ni gymaint mwy eiddfed oedd y fforwm um, nag oedden ni gyd pum mlynedd yn ôl cyn cael y ddogfen yma i, i ddilyn ac i weithredu arno. Um, So, uh, edrychwn ni'n ôl ar y pum mlynedd diwetha ac yn ail hanner y cyfarfod dechreuon ni edrych ymlaen i gynllunio i'r dyfodol eto ar fformat um, gweithdi. um, yn anffodus, dath y cyfarfod, y, y cyrff cyhoeddus ddim i'r cyfarfod. Um, mae hyn yn digwydd a mae'n frwydr cyson i geisio sicrhau bod y cyrff sydd ddim yn a'i prif bwrpas nhw o hyrwyddo'r iaith yn dal i weld yr holl beth yn berthnasol iddyn nhw ac yn ddigon perthnasol iddyn nhw fynychu'r cyfarfodydd. Mae e'n anodd a mae rhywun yn cyd yn deimlo gyda'i safbwynt nhw hefyd. Ond beth ni'n mynd i wneud nawr yw cynnal mini gweithdy gyda'r um, y pedwar neu bimp o gyrff cyhoeddus er, er mwyn tynnu nhw mewn i'r broses a sicrhau bod nhw'n cael i mewnbwn nhw hefyd. Yn olaf wedyn uh, felly, y camau nesaf i ni fel sir, i ni mynd i greu adroddiad asesu. Fe fydd e yn adrodd yn ansoddol ac yn feintiol ar gynnydd y cynllun gweithredu. Fel nes i sôn, mae gyda ni'r golwg na ar bob maes gweithredu wedi cael ei gynyddu ar hyd y, i ei ddiweddaru ar hyd yr, y tair mlynedd diwetha. Byddwn ni'n defnyddio'r data mae'r Llywodraeth yn paratoi yn sirol i edrych ar sefyllfa presennol y Gymraeg, a byddwn ni'n llenwi'n fframwaith asesu effaith ni, gystal ag y gallwn ni, dwi ddim bob amser yn bosib a dwi ddim bob amser yn lan, ond mae rhaid i ni gychwyn ar hyn fi'n credu cyn bod ni'n gallu dechrau gwella pethau. Um, byddwn ni hefyd wedyn yn, yn caniatau amser o fewn um, yr amserlen i asesu uh, ffigur y cyfrifiad a chreu adroddiad y Gymraeg yn Sir Gar newydd. Bydd hwn yn gymhariaeth gwych gyda'r un diwetha, um, ac mae'n anffodus nad yw'n cyd-fynd gyda amserlen yym yr asesu effaith wrth gwrs. Um, ac wedyn, ac wedyn ac yn gorgyffwrdd, byddwn ni hefyd yn drafftio strategaeth newydd a bydd y fforwm ddim yn caniatau i ni oedi yn ormod ar asesu achos maen nhw mor awyddus i fwrw mlaen gyda'r gweithredu. Um, ac a dweud y gwir, uh, ni'n falch iawn, byddwn ni ddim yn ymbalfalu ac yn chwilio am flaenoriaethau ar gyfer y strategaeth newydd, achos maen nhw wedi codi yn barod o'r cyfarfodydd chwarterol i ni wedi bod yn cael. Um, roddai enghraifft nawr o prentisiaethau, mae yna awydd cryf i weithredu i sicrhau bod y bobl ifanc yn dilyn i prentisiaethau nhw um, trwy gyfrwng y Gymraeg, achos mae'r sefyllfa'n wael ar hyn o bryd. Um, adfywio economedd, um, adfer ar ôl Covid. Mae'r blaenoriaethau i gyd wedi codi yn barod um, a mae'n fater o dynnu nhw i gyd at ei gilydd. Um, ac mae'r y fforwm o'r cyfarfod diwethaf yma yn eitha clir bod nhw eisiau cadw at yr un nod. Felly um, mae'r ma, llwybr ymlaen yn eitha clir i ni um, ac i ni'n ni um, bositif yn iawn ynglyn â'r ffordd byddwn ni'n um, parhau gyda'r broses yma. fel dwi'n gweud, mae'r data ar gyfer mesur effaith dal yn amherffeth, a mae gyda ni awydd cryf i gael data gwell. Er enghraifft, bod y siarter iaith yn gallu casglu data um, i ni ar hyder a defnydd bobl ifanc o'r Gymraeg. Dyw e ddim ar hyn o bryd. Um, dyw e ddim yn ddigon cadarn, dyw e ddim yn cael ei redeg yn ddigon robust. Um, dyw e ddim yn ddibynadwy ond bydde hwnna'n yn gam mawr ymlaen yn y dyfodol. So fi'n credu bod yn bwysig iawn bod ni tra bod ni'n canfod ffyrdd cadarn o fesur effaith, bod ni'n chwilio'n fwy o hyd ac o hyd. Uh, y sleid olaf felly, yr unig beth sydd gyda fi fan hyn yw um, uh, uh, dolenni a gwybodaeth i chi, rhag ofn bod unrhyw beth byddech chi'n hoffi cael gwybodaeth pellach amdano. Um, Mae'r dolenni yn las, um, mae'r ma rheina i gyd ar gael ar y we ar ein gwefan corfforaethol ni, ond um, mae'r lleill bydd angen cysylltu i yy gael gafael arno nhw, yym ond dyw hwnna ddim yn broblem o gwbl, ac 'y ni'n gwbl hapus yym os os ewn ni mlaen i'r sleid nesaf yym i ma'r ma'r yy cyfeiriad e-bost fan'na yym 'y ni'n gwbl hapus i i rannu a thrafod yym beth bynnag byddai'n ddefnyddiol i unrhywun. Yym un peth dwi wedi anghofio sôn amdano, falle byddai pobl â diddordeb yw'r yym arolwg wnaethon ni greu ar gyfer ceisio mesur ymwybyddiaeth bobl o ddwyieithrwydd yn y sir. Oedd hwnna ddim heb i drafferthion chwaith, ond oedd e'n rhywbeth bydden ni yn gwerthfawrogi oedd os oedd e'n cael ei ddatblygu yn genedlaethol yn hytrach na'n sirol. Ond beth bynnag, i ni wedi ceisio ac byddwn ni'n ail-redeg hwnna ar gyfer asesu effaith y strategaeth hefyd. Uh, diolch am rando a, a croeso i unrhyw gwestiynau um, o, o gwbl.
Diolch yn fawr iawn, Myfanwy. Um, nifer o bethau diddorol iawn yn deillio o'r, uh, or cyflwyniad hwnnw. Um, dwi'n meddwl bod y cwestiynau ti wedi codi o safbwynt uh, data um, a awydd, eich awydd chi fel, fel cyngor sir. Um, i, i gael gafel ar uh, ddarnau penodol um, o ddata falle sydd uh, ddim yn bodoli ar hyn o bryd. Mae hwnna'n bwnc pwysig a falle bydd Martin uh, yn trafod ychydig uh, am, am hynny yn y man. Um, ond dwi'n credu bod yna uh, gryn dipyn o gwestiynau diddorol o safbwynt um, uh, mesur yn feintiol beth yw effaith gwaith uh, uh, rhan, rhanddeiliaid uh, yn, yn, yn hynod o ddiddorol a, a byddai'n trafod ychydig bach am hynny yn, yn hwyrach. Um, a wedyn y pwynt olaf dwi'n credu yw sicrhau ymwneud uh, cyrff eraill, cyrff partneriaid cyrff cyhoeddus eraill yn yr ardal leol a sut i sicrhau, er gwaetha'r ffaith nad yw'r gofyniad o reidrwydd wedi'i osod arnyn nhw'n benodol, sut i sicrhau bod eu bod nhw yn gallu cyfrannu gystal ag y gallan nhw. Felly, dyna hynny. Nawr, newn ni symud ymlaen. yn ni'n yn ni gwybod um, i bod hi'n holl bwysig uh, bod unrhyw strategaeth hybu uh, yn seiliedig ar wybodaeth gadarn uh, a, a dibynadwy am y Gymraeg. Uh, felly, un o, un o brif adrannau y ddogfen gyngor uh, yw'r adran sy'n darparu gwybodaeth gynhwysfawr uh, ar y ffynonellau data niferus sy'n bodoli o ran y Gymraeg, a dwi'n gallu defnyddio uh, termau ac ansoddeiriau fel cynhwysfawr, achos um, nid, nid fi nath, nath sgwennu'r adran. Um, Mae'n mae deg dweud bod Martin Parry, uh, sef pennaeth ystadegau'r boblogaeth uh, cyfrifiad ar Gymraeg ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru, uh, sy'n ymuno gyda ni nawr, um, a, a'r tîm yn ehangach wedi cyfrannu'n heleth uh, at y ddogfen hon a, a'r adran hon yn benodol uh, drwy ddarparu gwybodaeth fanwl a phwysig i ni. ar y math o ffynonellau data am y Gymraeg y gallech chi fel sefydliadau i defnyddio i, i hwyluso'r dasg o asesu a mesur perfformiad. Felly, heb, heb fwy o, o, o, o ragymydroddi gen i, uh, hoffwn i, hoffwn i groesawu Martin uh, i siarad am y rhai o'r ffynonellau hyn, a darparu ychydig mwy o gig ar yr asgwrn yn o bosib, a, a wedyn sôn am, am ddatblygu, ddatblygiadau eraill uh, yn y maes. Felly, uh, croeso mawr iawn i ti, Martin.
Diolch yn fawr iawn, Stefan, a um, bore da bawb, a diolch i chi am y gwahoddiad i ddod yma i siarad efo chi heddiw am ffynonellau data am y Gymraeg. Mae'n jyst rhannu'n sgrin yn sydyn gan obeithio fyddwch chi'n gallu i weld o'n iawn. Um, reit. Ydych chi'n gallu gweld o'n iawn ac yn nghlywed i'n iawn? Da, reit. Dyma ni felly ta. Um, yeah, fel fi sôn, Martin Parry dwi, a dwi'n gweithio i Lywodraeth Cymru ac yn arwain ar ystadegau'r boblogaeth, y cyfurfiad a'r Gymraeg. A Dwi am yym drafod ychydig o ffynonellau data am y gr- Gymraeg efo chi heddiw. Yym, Fydd 'na gyfle i ofyn cwestiynau yn y diwedd, yym, naill ai diwedd y cyflwyniad neu neu ar ar yr eitem nesaf ar yr agenda. Yym jyst trosolwg i chi o'r hyn dwi'n bwriadu ei drafod heddiw. Um, felly, um, trosolwg o'r prif ffynonellau data am y Gymraeg fydd hi, um, a pethau all bod o ddefnydd i chi wrth fonitro eich strategaethau hybu. Felly mi fyddai'n trafod yn fras y dangosyddion cenedlaethol cenedlaethau'r dyfodol, y cyfrifiad o'r boblogaeth, Arolwg Blynyddol ar Boblogaeth, Arolwg Cenedlaethol Cymru a'r Arolwg Defnydd Iaith, um, a wedyn sôn ychydig am ddata addysg a ffynonellau eraill o ddata am y Gymraeg, a wedyn um, fyddai'n sôn yn fras hefyd am gynlluniau yn sgil cyfrifiad 2021 a fyddai gyfle'n diwedd i ddangos, i ddangos i chi um, proffiliau iaith awdurdodau lleol, da ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw, um, fydd yn gobeithio hwyluso y, y, y gwaith hybiau hyrwyddo. Um, reit, os yw'n ni gychwyn felly ta efo'r deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol, um, mae'r ddeddf yn rhoi uchelgais caniatad a rhwymedigaeth gyfreithiol i wella yn llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd ni. Um, un o saith nod llesiant y ddeddf ydy Cymru efo diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Um, Mae yna ddangosyddion cenedlaethol ynghlwm ar ddeddf, a maen nhw'n ffordd i ni fesur yn cynnydd ni tuag at y nodau hyn fel cenedl. Um, mae dau o'r 46 dangosydd cenedlaethol yn ymwneud â'r Gymraeg, sef y ganran o'r bobl sy'n gallu siarad Cymraeg, a'r ganran o'r bobl sy'n siarad Cymraeg bob dydd ac yn gallu siarad fwy nag ychydig o eiriau Gymraeg. Mae'r dangosydd fan hyn wedi ei hadlewyrchu yn Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, sef Cymraeg 2050, miliwn o siaradwyr. Um, os symudwn ni ymlaen at y cyfrifiad felly ta. Um, y cyfrifiad o'r boblogaeth ydy'r prif ffynhonnell ddata am y Gymraeg yma yng Nghymru. Felly dyma sail nod y Llywodraeth o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, a dyma sut uh, y byddwn ni'n mesur yn cynnydd yn erbyn y nod hynny. Um, dyma hefyd sut ydym ni'n adrodd yn erbyn un o'r dangosyddion cenedlaethol, llesiant cenedlaethau'r dyfodol, nes i sôn am yn flaenorol. Mae'r cyfrifiad ei hun yn digwydd unwaith bob deg mlynedd, a mae wedi cynnwys data am y Gymraeg ers 1891. y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y cyfrifiad yma yng Nghymru a Lloegr. Um, mae'n adodd ar allu'r boblogaeth tair oed a throsodd yn y Gymraeg, um, a da ni wedi cynnwys cwestiwn um, cyfrifiad 2021 fan hyn, bydd yn edrych yn gyfarwydd i chi, dwi'n siŵr. Um, un o brif fanteision y cyfrifiad i ni ydy'r gallu i roi data i ni ar lefel ddearyddol isel iawn, gan gynnwys cymunedau o fewn awdurdod lleol. Um, Mae'r cwestiwn fan hyn yn cael ei ofyn yng Nghymru'n unig. Um, er mae modd i bobl yn Lloegr nodi os mae Cymraeg ydyw eu prif iaith a ddim Saesneg. Um, ac yn wir, yn, yn 2011, nododd dros 8,200 o bobl hynny. Um, dangosodd cyfrifiad 2011 i ni um, bod oddeutu 562,000 o bobl tair oed neu drosodd yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, um, neu 19 y cant, o hyn yn cymharu efo 582,000 yn 2001, felly rhyw 20,000 yn llai, um, neu 20.8 y cant yn, yn 2001. Um, mae yna um, ddolenni ar y gwylod y sleidiau fan hyn um, at uh, y data. Mi, mi fydd y sleidiau nesaf hefyd yr un peth, felly ni, allan ni gylchredeg hein ar, ar ôl yr, uh, y gweithdy heddiw. Reit, ffynhonnell arall y wybodaeth am y Gymraeg ydy arolwg blynyddol o'r boblogaeth, neu'r Annual Population Survey yn Saesneg, um, sy'n arolwg sy'n cael ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, um, yn bennaf er mwyn gael gwybod am y farchnad lafur, ond mae o hefyd yn gofyn am allu pobl yn y Gymraeg yng Nghymru, yn ogystal â pha mor aml maen nhw'n siarad Cymraeg. Um, Mae'r arolwg yma'n un o'r rei mwyaf yng Nghymru, efo sampl o oddeutu rhyw 30,000 o bobl bob blwyddyn, Yy yn debyg iawn i'r cyfrifiad, mae'r wybodaeth ar gael ar gyfer pobl tair oed neu drosodd, um, a mae'r canlyniadau ar gyfer hwn ar gael bob chwarter ar lefel awdurdod lleol. Da ni'n da, da ni coeddi nhw ar, ar ein gwefan ni, um, Llywodraeth Cymru. Um, Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, na ddyliwn ni gymharu data arolwg blynyddol o'r boblogaeth yn uniongyrchol efo'r cyfrifiad. dan ni'n gwybod bod arolygon aelwydydd, fel yr arolwg blynyddol ar boblogaeth, yn tueddu i roi amcan gyfrifon ychydig yn uwch o nifer y siaradwyr Cymraeg na'r cyfrifiad. Um, er enghraifft, mae'r data diweddaraf um, ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben mis Rhagfyr 2020 yn rhoi amcan gyfrif o ryw 29.1 y cant o bobl tair oed neu drosodd sy'n gallu siarad Cymraeg. Ac wrth gwrs, mae hyn yn cymaru fo 19 y cant o'n i sôn yn flaenorol ar gyfer y cyfrifiad 2011. Um, mae yna sawl rheswm posib dros y gwahaniaethau yma, gan gynnwys y ffordd mae'r arolwg yn cael ei weinyddu. Yym, mae ymchwil yn dangos, er enghraifft, bod arolygon wyneb yn wyneb yn tueddu i roi amcangyfrifon uwch o allu'r boblogaeth yn y Gymraeg na mae arolygon ar bapur, er enghraifft. Um, da ni wedi cyhoeddi bwletin ystadegol sydd ar ein gwefan ni, eto mae yna ddolen yn fan hyn, um, sy'n archwilio hyn mewn fwy o fanylder. Ond be mae'r arolwg blynyddol ar boblogaeth yn ei roed i ni ydy y gallu i edrych ar dueddiadau rhwng cyfrifiadau. Um, gan i fi sôn yn amlwg bod y cyfrifiad mond ar gael unwaith bob deg blynedd. Um, just fel bod chi'n gwybod hefyd, fe fyddai'n sôn um, am, am effaith Covid-19 ar y ffynonellau data yma, achos mae'n bwysig nodi um, yn anorfod mae'r ma, ma, ma pandemig wedi cael effaith ar y data ac ar geiledd y data, felly mae'n bwysig um, cymryd hyn i ystyriaeth. Um, felly mae'r arolwg bellach yn cael ei wynyddu yn, gwbl, yn gyfan gwbl dros y ffôn, yn hytrach nag um, wyneb yn wyneb a dros y ffôn fel oedd o um, cyn, cyn Covid. Um, fel i fi sôn gyna, mae'r ffordd mae arolwg yn cael ei wynyddu yn gallu cael effaith ar y ffordd mae pobl yn ymateb. Um, Felly, mae'r Swyddfa Strategaeth Gwladol wedi ail-bwysoli neu re-weightio y y data unwaith yn barod er mwyn adlewyrchu'r newid sydd wedi bod yn y sampl yr arolwg o ganlyniad i newid yn yr arolwg. Yym, mae'n wrthi ar hyn o bryd yn ail-bw- ail-bwysoli'r data unwaith eto. Yym, felly, am y tro, y cyngor gan y Swyddfa Strategaeth Gwladol ydy ein bod ni'n canolbwyntio ar y canrannau yn hytrach na niferoedd o'r arolwg. Yym, mi fyddan mi fyddan nhw'n cyhoeddi y data wedi ailbwysoli dwi'n meddwl mis nesa, yym felly gobeithio fydden ni'n gallu diweddaru'n data bryd hynny. Arolwg Cenedlaethol Cymru, felly bod chi'n yn, yn gyfarwydd efo hwn, um, mae o'n arolwg um, sy'n cael ei gynnal gen Lywodraeth Cymru. Um, mae o'n arolwg o dia 12,000 o ymatebwyr um, un o'r bymthag oed neu drosodd bob blwyddyn. Um, mae'n rhoi gwybod i ni am allu'r boblogaeth 16 oed neu drosodd yn y Gymraeg, yn ogystal â'i rhugglder, sydd ddim yn yr arolwg yn blynyddol na chwaith yn y cyfrifiad, um, a hefyd pa mor aml maen nhw'n siarad y iaith. Uh, Mae'r cwestiynau hyn yn cael ei gofyn bob blwyddyn yn yr arolwg. Hefyd, mi fydd yr arolwg yn cynnwys cwestiynau chwanegol am y Gymraeg. Um, er enghraifft, mae'r arolwg wedi gofyn yn y gorffennol am drosglwyddo iaith um, o fewn teuluoedd a hefyd defnydd o'r Gymraeg yn y gymuned. Um, mae modd dod o hyd i'r holl gwestiynau sydd wedi eu cynnwys dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys am y rei, gan gwnes y rhai am y Gymraeg yn y chwilio'r cwestiynau sydd yn y ddolen yn, ar y sleid. Um, da ni efo Llywodraeth yn defnyddio yr arolwg cenedlaethol Cymru i fonitro cynnydd yn erbyn nifer fawr o ddangosyddion cenedlaethol llesiant cenedlaethau'r dyfodol, um, gan gynnwys y dangosydd am y defnydd yr iaith. Ond mae'n bwysig cofio wrth gwrs mai dim ond oedolion un ar bymtheg oed neu drosodd sydd wedi cynnwys yn yr arolwg hwn, felly 'di o ddim yn rhoi darlun cyfa i ni o'r boblogaeth. Um, Mae'r data'n cael eu cyhoeddi'n flynyddol fel arfer, um, a mae'r data ar gael gan amla ar lefel awdurdod lleol, yn dibynnu ar maint sampl. Um, ond eto, um, gan feddwl am sgil effeithiau Covid o ran um, yr arolwg, yym, bu rhaid newid y ffordd a weinyddir arolwg yym ers mis Mawrth llynedd, yym, gan symud o fod yn arolwg wyneb yn wyneb i un gwbl dros y ffôn. Yym, felly am gyfnod fuon ni'n cyhoeddi data'n fisol, yym, ond yn anffodus ni fu'n bosib gofyn cwestiynau am y Gymraeg gan mai ail gysylltu efo ymatebwyr blaenorol oedden ni yym, am gyfnod. Yym, mae yna ragor o fanylion am yym, sut mae'r arolwg wedi newid yn sgil Covid-19 yn y blog yym, yn y, yn y sleid. um, arolwg defnydd iaith ydy'r nesaf, dwi am i drafod. Um, felly, um, Llywodraeth Cymru nath gynnal yr arolwg defnydd iaith diweddaraf. Um, Mae'r arolwg yn un papur sy'n cael ei roi i holl aelodau'r cartref tair oed neu drosodd sy'n siaradwyr Cymraeg sydd wedi cael ei adnabod o'r arolwg cenedlaethol Cymru, dwi'n newydd fod yn sôn amdano fo. Yym, gafodd yr Arolygiad am yr Iaith dwytha, yr un 2013 i bymtheg, i gynnal gan Gomisiynydd y Gymraeg a Llywodraeth Cymru ar y cyd, um, a mi fuodd na un cyn hynny hefyd yn 2004 i 2006 a gafodd ei gynnal gan Bwrdd Iaith ar y pryd. Um, Mae'r data ar gael ar gyfer pobl tair oed neu drosodd yn debyg i'r cyfrifiad felly, a fel mae teitl yr arolwg yn ei awgrymu, mae rhywun gwybod i ni am ddefnydd siaradwyr Cymraeg o'r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Yym, dyma ydi'r ffynhonnell swyddogol mae'r Llywodraeth yn ei ddefnyddio i fesur cynnydd tuag at y dangosydd cenedlaethol sy'n ymwneud efo defnydd iaith. Yym, yn y gorffennol, mae data wedi bod ar gael ar lefel awdurdod lleol. Yym, fodd bynnag, um, mi oedd yn rhaid i'r arolwg ddod i ben ar ôl 9 mis cyntaf uh, yn mis Mawrth 2020 oherwydd Covid-19. Um, ac yn anffodus, mae hyn yn golygu nad ydy maint sampl yr arolwg digon mawr ar hyn, um, aio, ddim, ddim gymaint ar hyn oeddwn ni wedi gynllunio, felly ni fydd modd cyhoeddi'r data ar lefel awdurdod lleol yn anffodus. Um, da ni um, yn gobeithio cyhoeddi canlyniadau cyntaf yr arolwg defnydd iaith um, cyn gyntaf â phosib, um, gan ddilyn um, wedyn hefo adroddiadau thematig sy'n canolbwyntio ar feysydd gwahanol o ddefnydd iaith, fel defnydd iaith ymysg plant a phobl ifanc er enghraifft. a symudiwn ni mlaen felly ta i ffwrdd o arolygon a edrych ar um, ffynonellau data eraill. Um, felly dwi am sôn am y cyfrifiad ysgolion blynyddol ar lefel disgyblion sy'n bach o lond ceg. Um, felly casgliad blynyddol o ddata gweinyddol ydy hwn. Um, a beth da ni'n olygu fa yma efo data gweinyddol ydy data am ysgol yn ei gadw er mwyn rhedeg yr ysgol ei hun, ond mae'n rhoi gwybod i ni am y Gymraeg o fewn yr ysgolion, um, o fewn ysgolion sy'n cael eu cynnal gan wrthydod lleol. Um, eto fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae, mae, mae'n gasgliad data sy'n digwydd bob blwyddyn ar lefel disgybl, bob mis Ionawr fel arfer, um, gan bob ysgol feithrin, ysgol gynradd, ysgol ganol, ysgol uwchradd ac ysgol yn arbennig sy'n cael eu cynnal gan yr awdurdodau lleol. Mae'n casglu ystod eang o wybodaeth ar lefel disgybl, um, gan gynnwys a di plentyn yn dysgu'r Gymraeg fel iaith gyntaf a'i peidio, ydyn nhw'n gallu siarad Cymraeg, boed yn rhugl a'i peidio, ac ydyn nhw'n siarad Cymraeg adra. Mae'r Cyfrifiad Ysgolion hefyd yn cynnwys gwybodaeth am yr ysgol, gan gynnwys cyfrwng addysgu'r ysgol, a hefyd am athrawon, gan gynnwys a ydyn nhw'n dysgu'r Gymraeg fel pwnc neu yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, er enghraifft. Mae'r data yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol, um, yn aml iawn, wel, ia, fwy na dim ar lefel awdurdod lleol neu ar lefel ysgol. Um, Mae'n bwysig nodi hefyd, mae gan bob awdurdod lleol fynediad at ddata ei hunain o'r cyfrifiad ysgolion. Um, gan y mod i wedi sôn am effaith Covid-19 ar yr arolygon, mae werth i fi sôn hefyd am effaith Covid-19 ar yn casgliadau addysg. Um, ia, fel fi sôn, mae'n ma digwydd fel arfer bob mis Ionawr, ond eleni, fi rhaid symud yr er casgliad i fod yn seiliedig ar fis Ebrill yym gan aded ysgolion ar agor yn mis Ionawr. Yym wnaethon ni gyhoeddi'r canlyniadau dros dro mis diwetha', mis Mehefin, yym a maen nhw ar gael ar wefan y Llywodraeth i chi edrych arnyn nhw os dach chi'n dymuno. Yym sôn yn sydyn am ffynonellau data addysg eraill yym dan ni'n eu casglu, felly mae 'na gyfrifiad blynyddol o'r gweithlu addysg yym um, sy'n sy gyfrifiad gafodd ei gynnal am y tro cyntaf yn 2019 um, am weithlu addysg mewn ysgolion. Um, Mae'r data bellach ar gael ar yn gwefan Stat Cymru ni. Um, Mae'r cyfrifiad o'r gweithlu addysg yn casglu data ar lefel unigolyn am yr holl weithlu addysg, dim jyst yr athrawon cymwysedig o fewn ysgolion. Um, maen nhw'n cynnwys gwybodaeth am allu'r gweithlu yn y Gymraeg, yn ogystal ag ydyn nhw'n addysgu'r Gymraeg fel pwnc neu bod nhw'n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, bwysig nodi um, ar hyn o bryd bod y data wedi labelu fel ystadegau arbrofol neu experimental statistics tra'n bod ni'n dod i ddeall y data'n well gan gynnwys unrhyw wahaniaethau hefo'n cyfrifiad ysgolion ni. Da ni hefyd fel arfer yn coeddi data asesiadau athrawon a phrofion cenedlaethol llythrennedd a rhifedd bob blwyddyn. Um, bwysig nodi, fodd bynnag, ein bod ni bellach yym fel Llywodraeth ddim yn cyhoeddi unrhyw ddata am gyrhaeddiad yn benodol islaw lefel Cymru. Yym, serch hynny, mae modd cael gwybodaeth am nifer y plant a aseswyd yn Gymraeg Iaith Gyntaf, er enghraifft, ar lefel islaw Cymru, gan nad ydy hynny'n adrodd yn benodol ar gyrhaeddiad plant. Yym, i nodi hefyd, eto'n sgil Covid-19, um, wnaethon ni ddim casglu data asesiad athrawon llynedd na eleni chwaith. Um, debyg iawn, da ni'n yn casglu ac oheiddi um, canlyniadau arholiadau tygau a lefel AS a lefel A bob blwyddyn, um, gan gynnwys cymwysterau galwedigaethol hefyd. Mae rhain yn cael eu coeddi ar ein gwefan ac ar gael yn ôl pwnc. Um, da ni hefyd yn coeddi data ar addysg bellach ac addysg uwch um, uh, ar, ar defnydd o'r Gymraeg, y Gymraeg o fewn addysg bellach o gofnod dysgu gydol oes Cymru sydd hefyd eto ar gael ar ein gwefan ni. Um, chydig o ffynonellau eraill fydd o bosib o ddefnydd i chi wrth ddehongli um, data am y Gymraeg. Um, da ni'n um, da ni cyhoeddi, um, yeah, so fan hyn mae gennych chi ddyluniad data am allu gweithluoedd gwahanol yn y Gymraeg gan gynnwys meddygon teulu, deintyddion, staff cyngor sir a'r gweithlu gofal sylfaenol. Yym, ella mi fyddech chi'n ymwybodol hefyd bod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn cyhoeddi data ei hunan am nifer yr oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg. Um, Mae'r mudiad meithrin a mentrau iaith hefyd yn casglu gwybodaeth am y Gymraeg o fewn eu meysydd nhw hefyd. Mae modd um, um, cysylltu efo nhw ymhellach os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr hyn maen nhw'n ei gasglu. Um, a dwi'n meddwl, mae'n bwysig deho- yym ia, wrth wrth ddehongli data yn y Gymraeg, dwi'n meddwl bod o'n bwysig ystyried data a thueddiadau ehangach yym na na'r Gymraeg yn unig, er enghraifft am y poblogaeth yn gyffredinol. Felly, da ni wedi cynnwys dolenni yn fama at yym ddata am fudo o fewn Cymru, yym perchno- perchnogaeth ailgartrefi a chartrefi gweigion sydd yn faterion sydd wedi denu creu dipyn o sylw yn ddiweddar o ran y Gymraeg. Um, I sôn os ydym am cyfrifedd 2021 cyn symud ymlaen i ddangos yr, y proffiliau iaith i chi, da ni wedi bod yn ei datblygu. Um, ie, fel fi sôn gyna, gafodd y cyfrifiad dwythau gynnal a disyl yr unfed rygyn o fawrth 2021 gan y Swyddfa Statistigau Gladol. Um, oedd y cyfrifiad yn bennaf ar-lein tro yma, ond gafodd oddeutu hanner y cartrefi yng Nghymru holiadur papur hefyd. Mae'r Swyddfa Statudegau Gwladol yn gobeithio cyhoeddi holl ddata'r cyfrifiad, gan gynnwys y data am y Gymraeg, rhywbryd rhwng mis Mawrth 2022 a mis Mawrth 2023, felly rhywbeth dwi'n siŵr bod ni gyd yn edrych ymlaen ato fo. Um, Mae'r ONS, neu y Swyddfa Statudegau Gwladol, wrthi ar hyn o bryd yn cynnal ymgynghoriad ar eich bynnag cyfrifiad 2021, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dati i roi gwybod iddyn nhw am yr hyn hoffech chi weld fel data a dadansoddiadau

gan gynnwys yn anghenion ni am y Gymraeg, yn cael ei ystyried yn llawn wrth iddyn nhw weithio ar ddyfodol y cyfrifiad. Reit, so y profilau iaith, a na, na, na cadw chi os dwi'n ymwybodol bod fi dros amser ychydig. Um, felly, be ydy hwn ydy adnodd, um, da ni wedi bod yn gweithio arno fo, um, i sy'n dod â data am y Gymraeg at ei gilydd ar lefel awdurdod lleol a Chymru. Um, nod yr adnodd ydy dynnu ynghyd y data sy'n ar gael am y Gymraeg i gyngorthwyo yr awdurdodau lleol i baratoi, gweithredu ac adolygu strategaethau hybu'r Gymraeg a'r cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg lleol, er enghraifft. Um, da ni wrthi ar hyn o bryd yn rhannu'r proffiliau efo awdurdodau lleol a defnyddwyr eraill o ystadegau am y Gymraeg a da ni'n awyddus iawn i dderbyn adborth am yr adnodd. Um, na ddangos i chi rwan, mae'r ma ma, ma adnodd ar hyn o bryd yn cynnwys um, data yn ymwneud efo demograffeg yr ardal, yr ardal um, data'r cyfrifiad, yr arolwg blynyddol ar y boblogaeth, yr arolwg defnydd iaith, data am, blynydd, am y blynyddoedd cynnar ac addysg hefyd. Bwysig nodi fod bynnag, mae fersiwn draff ydy'r adnodd ar hyn o bryd, um, a da ni um, barod wedi adnabod yr angen i ychwanegu um, rhagor o ddata i'r proffiliau. So, na i drio dangos i chi'n sydyn yr er Reit. Na i stopio rhannu hwn a na i drio rhannu yr sgrin er mwyn dangos yr proffiliau i chi. Reit, gan obeithio eich bod chi'n gallu gweld hwn. Felly mae'r um, y proffil iaith yn cychwyn efo nodyn sydd jyst yn esbonio be yw bwrpas o, be sydd wedi'w gynnwys, be sydd heb i'w gynnwys ac sut i'n dati i roi, i roi adborth i ni um, am, am yr hyn sydd wedi gynnwys hyd yn hyn. Felly os edrychwn ni ar y dudalen flaen, ie, fel ydych chi'n gweld, tabl Excel di ar hyn o bryd, ond da ni'n gobeithio yn y, yn y dyfodol i allu symud tuag at rhywbeth fwy rhyngweithiol fel rhyw fath o ddangosfwrdd um, Felly, be mae'n bosib i chi wneud ydy, mae chi ddewis y sir dych chi wedi ddordeb yn efo, felly mi ddewisau i Powys am y tro, clicio i ddewis y data, a beth sydd gennych chi wedyn ydy, ydy bwydlen o wahanol fathau o ddata sydd ar gael am y Gymraeg o fewn y sir hynny. Felly, os edrychwn ni, er enghraifft, ar just y boblogaeth yn ei gyfanrwydd, lle mae hwn yn rhoi gwybod i chi um, beth yw strwythur y boblogaeth o ran y niferoedd o fewn y gwahanol grwpiau oed a'r ganran o'r boblogaeth. So, ni'n nôl, ni'n nôl i'r um, um, dudalen flaen. Um, felly chi de, wedyn dewis eich data'r cyfrifiad, felly bydd hwn yn dangos i chi er enghraifft sut mae nifer y siaradwyr Cymraeg neu ganran y siaradwyr Cymraeg yn amrywio fesul oedran um, ac yn ôl grwpiau oedran. Os ni'n ôl, mae yna ddata am drosglwyddo iaith o'r cyfrifiad, um, data defnydd iaith, felly arolwg defnydd iaith, a mae hwn yn un o'r meysydd da ni wedi adnabod sydd angen rhagor o ddata. So mae hwn yn dangos i chi ar gyfer Powys, pa mor rhugl o siaradwyr Cymraeg a pha mor aml ydyn nhw'n siarad Cymraeg, felly bydd gennym ni wedi siartiau sy'n dangos um, y data, wedyn mae modd wedyn cael mynediad i'r i'r i'r niferoedd tu ôl i'r i'r graffiau ar y gwaelod. Um, a mae yna eitha dipyn wedyn o ddata am addysg ac ychwaneg i'w, i'w gynnwys hefyd, felly os gliciwn ni ar hwnna. Un o'r pethau hefyd sy'n bosib i chi i wneud ydy, allwch chi newid ydych bod chi yn allai edrych ar data Rexham neu beth bynnag, felly mae modd edrych ar ddata gwahanol siroedd gan gynnwys data Cymru hefyd er mwyn rhoi y darlun cenedlaethol yna i chi. Um, ie, felly, so na i stopio rhannu hwnna am y tro, jyst mynd i'r sleid ola sydd gen i. Um, rhannu hwn yn ôl. Uh, Reit, ie, yeah, so chi dyna ni, dyna, dyna ddiwedd uh, cyflwyniad. A no, allan i mynd i nodi oedd, um, os ydych chi'n awyddus i glywed mwy am yr proffil iaith, yym yna da chi cysylltwch efo ni ar ar yr ar yr e-bost yna, mi fyddwn ni'n gallu yym anfon dolen i chi ato fo, a fyddwch chi'n gallu mynd ati i edrych ar ar y proffiliau iaith yn eich pwysau chi, a wedyn cynnig adborth i ni yym yn ddelfrydol, yym a gan nodi hefyd, jyst un o'r petha sy' 'di cael ei nodi ar ar y proffiliau iaith fel ryw fath o yym caveat ydy, dydy'r proffil iaith ddim wedi mynd trwy yym proses sicrhau ansawdd cyflawn eto, felly mae'n ddigon posib bod yna bethau yym fyddech chi'n adnabod sydd o'i le ynddo fo, felly fyswn i'n fwy na diolchgar os ydych chi'n rhoi gwybod i ni am unrhyw ddiffygion yn yr hyn ydych chi'n ei weld. Um, diolch yn fawr iawn. Gwych.
Diolch yn fawr iawn iawn i ti, Martin. Dim probs. Hynod o ddiddorol, um, a dwi'n dwi siŵr y daw uh, nifer o ymholiadau a, a chwestiynau yn, um, yn sgil, uh, sgil gyflwyniad di. Felly, um, Diolch i ti. Uh, I ni mynd i, mae rhyw, ma rhyw hanner awr uh, ar ôl gyda ni uh, ar y sesiwn hon. Uh, felly, um, dwi'n mynd i sôn ychydig bach uh, am, am rai o'r prif agweddau eraill uh, yn, y, yn y ddogfen gyngor, um, dwi'n meddwl, uh, y, y, y y dylid rhoi sylw iddyn nhw. Um, a wedyn gobeithio uh, bydd gyda ni rhyw ddeg munud cwarter awr ar diwedd ar gyfer uh, uh, unrhyw gwestiynau um, naill ai uh, i, i fi myfanwy neu, neu Martin, neu, neu sylwadau a, a chyfle i rannu, rannu profiadau. Felly, yn gynta, um, a, a i ni wedi cael blas o hyn gan, gan myfanwy, ond i eisiau cyfeirio uh, yn, yn gyflym at, at fesur perfformiad. Os yn ni'n meddwl am, am yr hyn oedd gan Martin uh, i'w ddweud fyna, um, yn amlwg y math o wybodaeth sydd ar gael ac yn, ac yn deillio o'r ffynonellau hynny uh, gan, gan fwyau yw rhifau uh, ac ystadegau hynny yw uh, data meintiol. Felly, um, yn, yn gyffredinol, a'r, mae'n debyg bod y uh, tystiolaeth uh, feintiol yn, yn, yn haws falle dadansoddi ac um, ac fel y gwelwch chi ar y sgrin, mae, mae modd creu, creu siartiau a graffiau uh, yn, yn lle, lle syml. Um, ond mae'r mae'r ddogfen gyngor yn, yn gwneud pwynt pwysig, dwi'n credu, bod llwyddiant y strategaethau hybu yn dibynnu llawer ar agweddau, ar arferion ieithyddol, barn a sefyllfaoedd cymdeithasol unigolion a, a grwpiau yn, yn y cynulleidfaoedd target. Felly mae pethau fel farn, pethau fel agwedde, yn anodd uh, i'w, i'w mesur gyda rhifau ac ystadegau, ond yn dyn nhw. Felly dyna lle, lle gallai fod yn fuddiol uh, i, i fod yn ategu neu gefnogi uh, canfyddiadau meintiol drwy gynnal uh, ymchwil ansoddol hefyd. Um, yn y ddogfen ei hun, i ni'n ni, ni darparu enghreifftiau o'r mathau o ddulliau gwahanol uh, o gasglu a, a chyfleu uh, tystiolaeth beintiol a, a cansoddol. Nawr, un enghraifft diddorol um, sydd yn cysylltu, dweud y gwir, um, uh, yn, yn ffodus gyda'r gyda, hyn oedd Martin yn ddweud, yw'r map sydd ar y sleid fyna. Um, Mae'r gallu yn bodoli o fewn cynghorau sir, fel i chi'n gwybod, uh, i fod yn mapio gwybodaeth yn ddearyddol gan ddefnyddio uh, adnoddau um, beth sy'n cael ei alw'n Geographic Information System. Um, Mae'r map yma uh, sydd ar y sgrin yn enghraifft uh, gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn yn amlwg uh, i, i ddangos canlyniadau data um, uh, y plasg, y cyfrifiad ysgolion blynyddol ar lefel disgyblion. Mae hwn yn mynd nôl i 2019, uh, ond mae'n dangos i ni uh, fesul ysgol gynradd um, gallu disgyblion i siarad Cymraeg ac ydyn nhw'n siarad Cymraeg gatre. Wedyn mae'r ma, ma, ma map hwnnw uh, i'w, yw weld yn y, yn y ddogfen gyngor. Nawr, O safbwynt meddwl wedyn, tuag at gyhoeddi strategaeth newydd, fel glywon ni ar y dechrau, wythnos hon fe gyhoeddodd Llywodraeth i, i rhaglen waith pum mlynedd ar gyfer Cymraeg 2050. Um, fel i ni wedi trafod yn barod, y strategaeth hon a'r rhaglenni gwaith uh, sy'n gysylltiedig â, AE, sy'n amlinellu dyheadur Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr a dyblu'r defnydd dyddiol er bu'n 2050. Felly, mae'r gofyniad i gynghorau sir a pharciau cenedlaethol i baratoi strategaeth newydd yn, yn, yn fy marn i, ac ym marn y Comisiynydd, yn gyfle amlwg i gynghorau'r, i, i'r cynghorau a'r parciau fod yn gosod gweledigaeth a chamau gweithredu clir uh, ynglyn â'u cyfraniad nhw at y miliwn yng nghyd-destun amgylchiadau ieithyddol lleol. Agwedd bwysig arall wrth feddwl ymlaen yw'r cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg. Um, o 2022 ymlaen, bydd disgwyl i gynghorau uh, gyflwyno a gweithredu uh, uh, WESPs deng mlynedd uh, sy'n seliedig ar gyfres o dargedau sy'n cael eu cytuno rhwng y Llywodraeth ar un llaw a'r cynghorau ar y llaw arall, a, a dylai uh, y cynlluniau hyn amlygu uh, i cyfraniad nhw at gerrig milltir addysg yn benodol uh, Cymraeg 2050. Felly mae'r mae'r WESPs yn offeryn cynllunio, yn ein offerynnau cynllunio allweddol ar gyfer cyfrannu'n uniongyrchol at wireddu y strategaeth hybu hefyd yn lleol. So, ar lefel gorfforaethol felly, o fewn cyngor neu barc, cyngor, um, ac, uh, cyngor y ddogfen yw y bydde hi'n synhwyrol ac yn ddoeth uh, i, i fod yn sefydlu cyswllt ffurfiol rhwng uh, strategaeth hybu, uh, y cynllun strategol Cymraeg mewn addysg, um, y cynllun llesiant lleol, uh, y bwrdd gwasanaethau cyhoeddus, yr holl agweddau hyn a bod nhw'n cyd-gysylltu a a siarad â'i gilydd a bod y swyddogion sydd yn arwain ar yr elfennau gwahanol hyn yn yn cyd-weithio mewn ffordd ystyrlon, pwrpasol a a chyd-lynol. uh, ac am o'n i, um, os nad ydyn nhw yma heddi, uh, bydden ni'n annog chi uh, fel yr er swyddogion sydd yn bennaf gyfrifol falle am arwain uh, gweithrediad y strategaeth o fewn um, eich cyrff chi. Bydden ni'n eich annog chi rannu'r sleidiau, rhannu'r fideos ac yn y blaen, uh, fel bod nhw'n gallu gweld beth yw'r cyswllt. Mae'n bwysig hefyd nodi bod y byrddau gwasanaethau cyhoeddus uh, am fod yn gwneud adroddiadau llesiant dros y flwyddyn nesaf, uh, a hefyd bod y byrddau partneriaeth rhanbarthol uh, yn, yn, yn bwriad i gwneud i, a, a chyflawni i hasesiadau poblogaeth uh, hefyd. Felly, unwaith eto, yr angen i sicrhau bod yna gyd-lynu ac ymwybyddiaeth o'i gilydd a sut maen nhw'n gallu cefnogi i gilydd. Nawr, wrth dyn ni tua'r terfyn, um, eisiau cyfeirio'n gyflym at adran 7 y ddogfen gyngor. Hon sy'n uh, hon sy'n cyfeirio at uh, yrru a gwerthuso unrhyw newidiadau Uh, a mae'n cyfeirio at um, y ffaith y bydde datblygu beth sy'n cael ei alw'n fframwaith damcaniaeth newid, uh, cyfieithiad ni, uh, cyfieithiad cwmniaeth yw hwnnw o Theory of Change, ond bydde datblygu rhywbeth fel hyn a fframwaith gwerthuso cadarn yn hynod o ddefnyddiol wrth feddwl am ddechrau paratoi strategaeth newydd. Mae llawer o'r deunydd yn adran saith um, yn dod o uh, llyfr y Trysorlys uh, The Magenta Book, um, ddiweddarwyd ddiwetha uh, y llynedd yn 2020. Nawr, diben y Llyfr Magenta yw darparu trosolwg cynhwysfawr o'r broses o werthuso ymyriadau, yn Saesneg, evaluating interventions, a sut y dylid gwerthuso ymyriadau o fewn llywodraeth neu lywodraethau neu sefydliadau cyhoeddus. Mae'r, beth mae'r llyfr yn nodi yw y gall tystiolaeth werthuso sydd o ansawdd uchel, so'r math o wybodaeth i chi'n ei ddefnyddio ar gyfer gwerthuso, os yw'r wybodaeth honno o ansawdd uchel, bydd yn gallu all, e, galluogi y rheini ohonoch chi sy'n gwneud penderfyniadau ynglyn ag ymyraethau sy'n deillio neu sy'n gysylltiedig â'r strategaeth hybu i wneud y penderfyniadau hynny'n dda ac yn well. Bydd e hefyd yn lleihau'r risgiau sy'n gysylltiedig gyda gyda cheisio cyflawni'r ymyriadau, a fe ddylai fe, o'i wneud yn iawn, gynyddu'r siawns o gyflawni'r amcanion i chi'n dymuno eu cyflawni. Felly, drwy ddilyn trywydd fel damcaniaeth newid, a datblygu fframwaith o'i gwmpas. Gallwch chi nodi wedyn, yn ddiddorol iawn, mae hyn yn cysylltu gyda beth, beth wedodd myfanwy o ran y math o gwestiynau um, y mae'r fforwm iaith yn ei gofyn. A oes na bethau sy'n cael eu gwneud neu'n cael eu cynllunio nad ydyn nhw o gymorth mewn gwirionedd i gyflawni'r uh, nodau? Uh, os na fylchau yn yr ymyriadau i chi'n bwriadu gweithredu, a siwt y dylech chi fesur effaith um, uh, neu gynnydd uh, eich, eich canlyniadau terfynol chi. Felly, Ar ôl i chi wneud hynny, allwch chi wedyn symud mlaen a dechrau paratoi set o ddangosyddion uh, sy'n gysylltiedig â'r cwestiynau gwerthuso yna y mae angen i hateb. A allwch chi feddwl am sut mae'r wybodaeth uh, i, i ateb y cwestiynau hyn am gael ei chasglu, pwy, pryd ac yn y blaen. Uh, un agwedd allweddol fan hyn dwi'n credu, wrth i chi fod yn gwerthuso ymyriadau wrth i chi fod yn paratoi strategaeth newydd. Pwysigrwydd eich rhanddeiliaid chi. Mae'r llyfr yn cyfeirio at nifer o randdeiliaid pwysig a ddylai fod yn gysylltiedig â'r broses hon, er enghraifft yn amlwg, pwy sy'n gyfrifol am yr ymyrraeth neu'r ymyriadau, um, pwy sy'n gyfrifol am ddadansoddi'r gwerthuso, pwy sy'n gyfrifol am graffu uh, ar benderfyniadau uh, y corff, um, pwy fydd yn cyflwyno'r ymyrraeth, y cyhoedd, academyddion, ymchwilwyr ac yn y blaen, bod yr, yr elfennau hyn, uh, yr elfennau dynol hyn i gyd yn rhan o'r broses uh, sy'n gysylltiedig gyda gwerthuso a pharatoi. A wedyn, mae hynny'n yn, yn, yn arwen ni at y, at y, at y sleid ola, sef uh, just cyfeirio'n gyflym at ddangosyddion. I ni'n gwybod bod dangosyddion perfformiad yn un o nodweddion mwyaf uh, poblogaidd a, a phwysig um, unrhyw system monitro gwerthuso. Uh, prif nod dangosydd neu dangosyddion wrth gwrs yw ceisio dangos ydy'r nodau a'r amcanion sydd wedi cytuno ar ddechrau unrhyw brosiect yn cael yr effaith a'r cyflawniad uh, i chi'n ni, i chi ni rhag, rhagweld a rhagdybio. Wrth i chi lunio dangosyddion ystyrlon, mae angen sicrhau yn y lle cyntaf bod y nodau a'r amcanion sydd wedi'u gosod ar gyfer strategaeth hybu yn yr achos hwn, eu bod nhw'n ymarferol ac yn bosibl i'w cyflawni, a bod yna ystyriaeth o amser a chostau hefyd wrth gwrs. A jyst i edrych yn gyflym iawn ar un neu ddau o'r dangosyddion sy'n sy'n cael sylw yn y ddogfen gyda ni. Um, Cyngor Rexham er enghraifft, uh, mae, mae ganddyn nhw ddangosydd sy'n ymwneud â, â chynnydd yn nifer y plant sy'n mynd i, i grwpiau uh, chwarae neu clybiau Cymraeg cyn ysgol. A gyda'r dangosydd na, mae yna weithgareddau, felly gweithio gyda Mudiad Meithrin, Cylch Ti a Fi, Dechrau'n Deg, e i sicrhau bod darpariaeth ddigonol o fewn cyrraedd hawdd i'r prif ardaloedd. Uh, I ni wedi clywed gan myfanwy, mae, mae dangosyddion Sir Gar yn cael sylw yn y ddogfen hefyd, er enghraifft mwy o drigolion yn, yn y sir yn gallu ac yn defnyddio'r Gymraeg bob dydd, ac i gyd-fynd â'r dangosydd na wedyn, mae yna fesur neu mesuriad mwy technegol, sef canran y bobl sy'n dweud wrth ymateb i gwestiynau yn arolwg cenedlaethol a'r arolwg defnydd iaith ac yn y blaen, bod nhw'n siarad mwy nag ychydig o eiriau Cymraeg a, a, a bod nhw'n siarad Cymraeg yn ddyddiol. Felly, blas i chi fyna o'r, or math o ddangosyddion uh, y gallech chi fod yn ei, yn ei cynnwys uh, wrth, wrth lunio uh, a meddwl am strategaeth newydd. Felly, dyna ni. Um, dwi'n gwybod, dwi'n dwi credu allan ni fod yn trafod uh, y pwnc hwn uh, trwy'r dydd uh, ac am ddyddiau, dweud y gwir. Uh, ond um, blas i chi fyna o gynnwys y ddogfen gyngor. Uh, dwi hefyd yn, yn hynod o ddiolchgar uh, i, i Martin a Myfanwy uh, am, am ymuno gyda ni uh, a, a siarad um, am eu profiadau nhw a'i, a'i, a'i, a'i harbenigeddau nhw uh, heddi. Um, dwi'n mynd i Mae gyda ni rhyw be, 10 munud ar ôl. Dwi'n mynd i stopio recordio um, fel nad yw'r cwestiynau uh, jyst er tegwch uh, i chi ac i ni, fel nad yn nhw yn rhan o'r recordiad terfynol, felly gan obeithio bod hwn yn mynd i weithio.